تے دیس پردیس سب دوست احباب سجن بیلی سب کوں ساڈا پیار بھرا مفتا بھرا اسلام علیکم اج دا ماشاءاللہ پیارا نیو ولاگ کرینے شروع ویور تے اساں ماشاءاللہ ٹائم اج بہوں زیادہ تھی گئے راتی بارش آندی رہ گئے صبح صبح ہی ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے بڑا پیارا ماحول ہے وی آئی پی خوبصورت موسم بنا ہے ویدر بڑا پیارا بنا ہے ویور تے اساں ماشاءاللہ صاحب دے ساوے ساوے سبزے سبزے پودیاں دے وچ کھڑ کے ولاگ سٹارٹ کیتے اج ہی خوشی نال اور ہی خوشخبری نال سارے چینل کو سبسکرائب مارو فالو کرو یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیالہ ویورن لائک سبسکرائب فالو کر چھوڑو شیئر کر چھوڑو تہاڈا پیار بھرا محبتاں بھرا تہاڈا بہوں بہوں تساں ہم سک سپورٹ کریندے پئے وے اور تاں دل توں اساں تہاڈا شکر گزار ہیں ساڈے ہیں چینل نال جڑے رہو تاکوں پیارے پیارے اساں اپ ڈیٹ سرائیکی کلچر دے ولاگ ڈیندے رہسوں جو وی ہے نیچرل تاکوں ڈکھینے جو وی ہے پیارا پیارا دکھینے اور تاکوں اساں سٹارٹنگ دے وچ تاکوں ڈکھائیے گیسٹ کر کے ڈسو اے کیا چیز ہے۔ یعنی کہ اگوں تساں گیسٹ کر کے میسج کر کے ساکوں ڈسنڑاں ہک پیارا جے کمنٹ کر کے ڈسنڑاں کہ سلیم بھائی اے فلانی چیز ہے پیارے سٹارٹنگ دے ولاگ دے وچ تاکوں اساں ہک سفید سفید کوئی چیز دکھائی ہے ڈسنڑاں کہ کمنٹ پیارا جے کر کے کہ بھائی جان اے کیا چیز ہے باقی سب ٹھیک ٹھاک ہو سو اور انشاءاللہ تساں تندرست ہو سو ساڈی دعا ہے ہر دوست احباب سجن بیلی تندرست ہوے تے ہی پیاری جی گڈ نیوز نال ساڈا چینل سبسکرائب مارو اور چل کے تاکوں اساں باہر دا وزٹ کروینے کیا ماحول ہے ساڈے پودے چیک کرو پیچھو

اساں ولاگ اسٹارٹ کر گھیدا ہی صبح صبح اساں آکھیا بارش دا ولاگ اج اساں اپنے پیارے پیارے ویورز کوں دکھا دو ماشاءاللہ موسم بڑا خوبصورت بن گئے بڑا پیارا موسم بن گیا ہے لیول دا موسم بنا ہے تو کو باہر دا نظارہ دکھنے ہیں یہ چیک کرو ویور باہر بارش پہندی پہ رم جھم لگی ہوئی ہے صبح صبح دا ٹائم ہے خوبصورت بڑا پیارا ماحول بنا ہے

صبح صبح دا ٹائم ہے بارش پوندی پئی ہے بڑا پیارا نظام ہے ماشاءاللہ موسم ٹھنڈا تھیا ہویا ہے تساں انجوائے کرو آج دا ولاگ تو کو پسند آسی اے اللہ ماشاءاللہ ٹوٹا خوبصورت ہے دیکھو ویور بدل کیسے پیارے پیارے پیارے پیارے خوبصورت بدل بنے ہیں نوتے ویدر بڑا پیارا ہے بہت لیول دا ویدر بنا ہے ماشاءاللہ تے دیدے پہ بنا ویور خوبصورت ویدر دا ٹکڑا ہے اساں کیتے کو انجوائے کرا دو ماحول دکھا دو آج دا صبح صبح ولاگ دے وچ کتنا پیارا اور کتنا لیول دا موسم بنا ہے بدل دے ٹکڑے خوبصورتی بہت پیارا لیول دی نا سینری بنی ہوئی ہے بدلاں دی بدلاں دے ٹکڑے بڑے پیارے پیارے خوبصورت بنے ہوئے ہیں دے دے پہ وینا ویور ماشاءاللہ جڑے رہو چینل نال تک پیارا پیارا ولاگ اساں اپڈیٹ کریں دے رہا سوں

اج دا ولاگ انجوائے کرو نا تہاکوں پسند آسی اور انشاءاللہ تعالی تہاکوں مزیدار لگسی تے ساڈے چینل نال جڑے رہ کرو سپورٹ کیتی کرو ساکوں محبتاں ڈتیاں کرو اور انشاءاللہ تعالی اساں ایویں تہاکوں ولاگ پیارے پیارے ڈیندے رہسوں تے لائک سبسکرائب شیئر کر چھوڑا کرو اساں اپنے کیپن تے ماشا لا گئے اساں کافی ٹائم دا ہن شاماں پے گئی ہیں لیکن اساں اساں ولاگ تو تہاکوں اینڈ کر کے ڈے چھوڑوں اور اینڈ وی ضروری ہوندے کرنا بیا ویور صاحب خیر خیریت ہے نا ساکوں ڈیو اجازت اج ہی ولاگ نال اور اللہ حافظ